E panonitia ai te āhua o tō noho i tēnei wā, me whai kia panonihia ai tō pūmotomoto. Kai roto i tō pūmotomoto ō wheako katoa, ō whakapono katoa, ō maharatanga katoa, ō pūkenga katoa, ngā kaupapa katoa kua whai wāhi atu ki a koe. Me ngā mea katoa kua kitea e koe. Ko te 95 ōrau o ō tātou whanonga, ā tātou kōwhiringa hoki o ia rā, nō te pū motomoto, ehara nō te pū ohoho. Mā te pū motomoto te 95 ōrau o ngā mahi o ia rā e whakahaere, ā, mā te pū ohoho te rima ōrau e whakahaere. Mā te pūmotomoto e whakahaere te pāpātanga whakarau pūngao, te pāpātanga tuki manawa, ka kaha aro hoki, ka mutu, ka mahara i ō mahi katoa i ia hēkona, i ia hāora o te rā. Waihoki, kāore te pūmotomoto e mōhio ki te rerekētanga o te ao kikokiko me te ao pōhewa. Hei whaiwhai ake i ngā kōrero mō te hau kumehua i kōrerotia ai i te akoranga tuatahi, ko ngā mea kai te tihi o ō whakaaro ngā mea ka riro i a koe. Ko tēnei aronga ehara i te aronga mā te pūohooho anake, engari he aronga mā tō pūmotomoto anō hoki. Kia mahara mai koe. Ka whakahaere te pūmotomoto i te 95 ōrau o ngā mahi o ia rā, ā, ka mutu, ko te nuinga o tātou kāore e panoni ana i a tātou aronga pūmotomoto, ka kume tonu tātou i ngā mea o te pūmotomoto ki a tātou anō hoki. He aha ai? He taikaha ake te pūmotomoto i te pūohoho. I te mea, māna e whakahaere te 95 ōrau o ngā mahi o ia rā. Mā te pū motomoto anō e whakahaere te iarere tōiri. Ina aro ai koe ki tētahi mea, ka mātatuhia ki te pū motomoto. Ina ka kaha kē atu te aronga ake, ka hua ake taua kaupapa, ā, ka kaha kē atu te kumenga o ētahi āhuatanga ōrite kei taua tōiri tonu. Hei tauira, nōu e tamariki ana. Mēnā koe i tipu i tētahi taiao ko te wairua e hāngai ana ki te pūtea ko te korekore, ka puritia tēnei turupana mahamaha ki te pūmotomoto. Āna whai anō, ka pakeke ake koe ina whakaaro ai koe ki te pūtea ko te korekore ka hua mai, i te mea i kitea tēnei nōu e tamariki tonu ana. Nō reira, mārama ana te kite atu, he tino taikaha te pūmotomoto. Ka mutu, ki te hiahia koe ki ngā panonitanga whai hua i ia rā, me panoni hoki koe i ngā whakaaro pūmotomoto mō taua kaupapa. Ina panoni ai koe i ō whakaaro pūmotomoto, he rerekē ngā hua ka kumea mai. Mā tō āhua ake e hua mai ai tō ao kikokiko ake. Koinei te take me whakatinana e koe he tuakiri hou. Nō te mea ko ngā wāhanga o te tuakiri ko whakaaro, ko whanonga, ko tāu hoki e rongo ai. Ā kāti, ki te hiahia koe ki te waihanga i te ao kikokiko hou, i tētahi oranga hou, Me panoni ō whakaaro, ō kōwhiringa, ō whanonga, ō mahamaha o ia rā. Kia mahara mai koe, mā te iarere tōiri e whakatau ngā hua ka kumea ki tō ao kikokiko. He aha te whakatau i te iarere tōiri? Ō tātou rongo ngākau. Hoi anō, he aha te whakatau i ō tātou rongo ngākau? ō tātou whakaaro. Engari anei te mea nui, he aha e whakahaere nei i te 95 ōrau o ngā hōtaka whakaaro katoa o te pūmotomoto? Koinei te take, ko te panoni i te tuakiri he whai kaha, he whai hua hoki. Nō te mea ko te mahi i ia rā ki te whakatinana i tētahi tuakiri hou rā atu rā mai, koinei te huarahi hei panoni i tō pūmotomoto. Ko Te Aare Tāwera tēnei, tomo mai ki te whare auahi.